Сәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бер көнне мәчетебезгә бер ханым килде. Аның зур списогы иде. Шушы исемлекләр, списокта булган исемлекләр арасында төрле халыкта булган төрле исемнәр, урыслар, татарлар һәм башка чит ил исемнәре дә Күренде. Аларга хәзрәт дога кылыгыз әле. Менә монсынын гаиләсендә бөтенесе әйбәт булсын, монсенын эшендә әйбәт булсын, исән-сау, имин булсыннар дип, һәрберсенә махсус-махсус матур, эчтәлекле дога кылдырырга дип килдем. Дога кылдым да, иң актыктан сорадым, мин әйтәм, Субханалла, сезнен Гаиләгез бигрәк зур, төрле халыклардан төрле-төрле исемнәргә ия икән туганнарыгыз. Юк, хәзрәт, бу минем туганнарым түгел, ди. Бу беренчесе ул минем күрше, минем белән әрләшеп җөргән. Икенчесе җитәкче, миңа хаман бәйләнеп торган. Өченчесе, шунда миңа хыянәт иткән бер дустым. Дүртенчесе һәм һәрбер, һәрбер исем ул нинди булса да анарга авырлык китерде. Авырлык, явызлык, яманлык ул ханымга Алардан килде. Һәм аларга ачуланыр урынына, ул килде мәчеткә аларга дога кылдырырга, бәхетле булсыннар, исән-сау имин, шатлык сөенечләре белән тормышлары мул булсын дип дога кылдыра килде. Мин шаккаттым, субханалла, субханалла, бик изге гамәл белән җирисез. Хәзрәт ди, Баштан ачулана идем, аларга рәнҗеп ята идем, үпкәли идем, дип әйтте бу ханым. Әмма дә ләкин бер заман шулай дога кылдырып, карасам, җитәкче дә миңа бик каты бәйләнми башлады. Күрше дә миңа якты чырай белән карый башлады, әрләшми башлады. Һәм әгәр дә берәр кешедән миңа зыян килгән булса, мин аны Догаларда искә алып, анарга бәхет-сәгадәт теләп, ул кешенен миңа карата мөнәсәбәте үзгәрә. Ул миңа йомшара, анардан миңа карата, миңа таба начарлыклар чишмәсе туктый, кибә һәм, киресенчә, анардан миңа карата рәхмәт яңгыры Ява башлый. Шуңа күрә инде, бигрәк тә хәзрәт шуны сиздем, үпкәләр урынына шатлык, сөенеч белән, дога белән ялварсан, догага кайтсан, Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итсән, ул вакытта күпкә хәерлерәк. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, әгәр дә берәресе сезгә явызлык эшли икән, начарлык эшли икән, анардан сезгә таба зыян килә икән, ул вакытта аны догада искә алыгыз. Ул бәндә бәхетле булсын, Чөнки бәхетле булган кеше эчендә нәрсә булса, шуны башкаларга тарата башлый. Әгәр дә бәхет сәгадәткә ия булса, ул башкаларга да шатлык, сөенеч китерә, бәхеткә, сәгадәткә ирештерә. Әгәр дә явызлык, яманлык, авырту, хәсрәт булса, ул хәсрәтне, явызлыкны, яманлыкны башкаларга гына тарата ала. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, Үзегез дә бәхет-сәгадәт таратучылардан булыгыз. Әйдәгез барыбыз да башкаларга да сөенеч китерик һәм һичшиксез кешеләрдән дә, барча галәмнән дә безгә карата сөенечләр белән һичшиксез кайтачак Аллабирса. Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.